Bilbilê Diyarbekir Seyîdxanê Boyaşî Dengê min Ewropa bi tûnê Kurdistanê Tirkistanê tev bela bûyî înternetê de di televizyona de feqet ez navê dengê xwe nabêjim Kanal Fahşê Kanal Fahş ji me re nabe e welleh ez di kanala xwe de dibêjim Gün TV'yê de Ewropa de ez vana de dibêjim di dengê de Batmanê

Lele zalime serê sibe ji xewa şêrîn radibin dibêjim têlî. Her nava royê dibêjim têlî, êvarê dibêjim têlî, bi saetê, bi deqê, bi lawcê, bi çarîgê, bi saniyê, axîr û kevera dilê xwe radibêjim têlî.

Tevî konê mala bavê te li qarşî konê me yê ez dikim û werim mala we yê. Qinyatê dila eşaretê çava xeberdanê debû lêva ji min û têliya min ra bêfayde yê têlî têlî têlî têlî têlî. Delele teliye Xêlî elbextê tew xwedê keti min mal xirabê me şi Zozanê Serhedê Zozan sar e Keçê payîze me şi Zozanê Serhedê Zozan sar e Pozê têriya min xizê min goyê te bi gohar e, serê te bi şar e, destê te bi bazin e, nigê te bi xirxal e. Min bisiye ji alima emrê têliya min piçûk e, mara min ê ji kotiyê mêra betal e ew. Têlî heta dinyayê sax bim hiştiyê bilbilê Diyarbekir bi ser te da xware têlî têlî. Çayê ji başxana min ra bînin, başxana min ra ax. Delele teliye têlî ez bi qurbana te min payîzê me şi Zozanê Serhedê Zozan sari li te nayê sûretê têliya min nazikê qelişîye ji surrê ji seqemê ji ber bayê Miqamê tu lêneb ez bi Quranê son bixwim sebra dilê rezîl bête nayê îsa çendek û çend salê min e em nexweş di nava deng bêjada ketime tayê lêlê zalimê dengê min ketiye sewta min dernayê malê min şiqwa pir bin bavên banqa Erdogan banqa Tirkiyayê qedera roda bavê derûn keçê ez feqîrîm wele qerindê te dernayê. Ez ê li xwe heram kim nan û ax û av û êmek û topraxa Tirkiyayê, berê xwe bidim Şamê, Helebê, Humisê, Humvayê, Kerkûtê, Kerbelayê, Mek û Medîna, Minnawer, Tewafa, Kevirê, Hecil Eswer, derkevim girê Erefayê. Cihê toba û duayê, ez ê destê xwe vekim dua bikim. Eger dua min qebûl nebû, ez ê vegerim werim Tewafa Hezretî Nebî Muhammed bavê Fatimayê. Ew herdê miqedesi wa girêne kê çavê reş û bele xulqê şêrîn, qol û milê teyê nivişt û hemalê baz ben bîra mi dikeve, sebra mirî wetanê şerîf nayê. Mi xwe berda bajarê Iraqê pêda kuçe û gedib û suqaqê va bê Bexdayê. Mi bala xwe dayê sobe yê keçik rûniştiyê bin dara çinarê, dixwînê Qur'anê, manedikir ripelê umayê. Min bala xwe da bej û dîndarê keçikê, digo lolo, lawiko, mehrûmo, dengbêjo, aqilçelqo, serseriyo. Wer li kêleka min rûşte re bixwînim Quranê, şazdeh salan mane bikim rupelê Umayê. Tu sala sed û yekê li kêleka min bi, bi xwedê mirna Malik Mîrat her çar royê dinyayê bîra te nayê. Mi Golêlê, Meryem Mayê, mi Dil Girtiyê, li Zozanê, Şerefdînê, li Textê Qereyaziyê, li Bîngolê, li welatê Serhedê navê wê Têlî ye. Mi Ramîsankê, Girtiş Taximê, Sîngûberê, Têliyê, Mîna Sêvê, Meletiyê, Hinarê, Dêrikê, Porteqalê, Yafayê, Xurvê, Bexdayê, li ser mêrga Demmayê, Çama, Ramîsanê, Têliyê, di koka Diranê, bi demmayê, bi firçeyê, bi me'ecûnê,

Zalimê havîna me germ e kîn e kîn e Payîza me şekir e şêrîn e Le buhara me bi gul û rihan û çîrçet û sosin û wa bi bîn e Zivistana me hêç e gergîn e Berf û baranê li qîzê bava lawê bava digerîn e Bi rikmalê bavê fêrîya min bar kiriye daniye li zozanê jorîn e Ez fê binê min rewanê çap xûnê Şopê malê wergerîne nexweşim halê min tu nînê Feqîkî melekî tu nê li ber serê min rûnê dewra yasînê bixwînê Birrik malê bavê têrîya min e danî li zozanê jorînê Min ajot pêşiya konê pêşînê sê kon vegirtînê Di xwedê hezar e sê zeriyê rûniştînê bi kurk û eva û hesawînê, bi kum û koloz û temezînê, ez yaxûnê bej û vala hortê min navê wê têliyê, herduyê dinê jê re kole û xizmetçînê. A yek jê re qehwê dikelînê, a dinê dismal girtiyê li ser yawaş yawaş dike ba û baweşînê.

Daîma jinê çê qismetê mêrê kotîn e, mêrê çê jî qismetê jinê kotîn e, Têlî têlî têlî têlî têlî têlî. Delele têlîye gelî birazê çûn mala bavê xelka xwina têlî delalî ro bi mîvanî. Li alî odê rûnişim sebû de yax dilê min de nema. Min xwe berda aliyê malê li ber qulik û parjan û derya min kir guhdarî. Têlî sala çûnî par vêşana şêrîna ber dilê min bû. Îsal pê re ketiyê bext û tora kalê heftê û heştê salî. Zend û bendê xunê spî dayî ber serê karo pê re dike kêf û henek û laqirtî wîyarî. Weka sêwiya hevdala pekûka hêsîr a. Li ber xuluk û panjah min kir gudarê, min bala xwe li dayê terefê xwedê de xalî qul bû. Bilbil kîj esmanê çara xwe berda xwarê li ser şox û cûniyê min danî. Ji min re xwend bi sî û sê zimanî. Bi tirkî, bi erebî, bi zazakî, bi kurmanjî, bi romanî digot Lawik ko Mexsûm razê te çi yê? Min got îsal heft sal e min qediya dilê min ketiye têliyê. Digot law bi Quranê min razê te û têliyê li vê dinyayê nabi ew ê herr cinita baqî erşê alî. Min dît têliyê serê xwe ji nava cî û ya te re bilind kir got lolo Lawik ko hêsîl û erdal o. Zozanê Şerefdînê bi şewite salik dozde neyê Xwedê bi çem û kanî. Ez û tu li wî Zozanê geriyan heft sal ya xwe li heta pazdeh salî. Li wî Zozanê geriyan bi qîzanî, bi xortanî. Ku ya zimanê te nexwaribû ava reş bi çavê te re natibû tiryan bi çavê te re neçûbû. Te roşkê ji hevalkê xwe re bigota. Hevalkê xwinî wekî Elî re bigota la dilê min têliyê heye. Tê ji min re bibana bal xwe ez ê ji te re bibama ber malî Ez ketim bi bext û to re vî kalî Heftê û heştê salî Rojê carê mirin çêtir e ji min re ji vî halî Min bi Qur'anê sond xwariye emrê min her heftê û heştê salî Porê min spî bê çavê min kor bê pişta min qulûs bê Wele dîsa tu ê ji min re bi mal xwe ez ê ji te re bim ber malî.

Başxana bil kêleka min û hişkê eşqê bi min girtiye. Başxana te taca serê min e, başxana me te rane be. Têlî heya çar roye dinyayê sax bim ez ê bêjim Têlî. Li ez bimrim ez ê bêjim Têlî. Ava min germi kir kefenê min û sabûna min hazir kin. Min bişo min kefen kin li ser darbesta min kin ber bi qebra tarî bi rê kin ez ê bêjim Têlî. Li ser duyê qebrê min deynin. Nimêja min bikin, min daxilê qebra reş û tarî bikin. Axa reş bi ser çavê min dakin. Sî û sê kevrê silawa da li ser tirba min rêz kin. Welewezê dîsa bakim bêjim Têlî. Mele terqîna min bi xwe ye zê bêjim Têlî. Her du memûrê Xwedê werin ser me nekrekî û menker. Ew ê dîsa sewala dinya û axretê ji min bike bê mehrûm û te wê dinyayê çi kar kir? Dîsa we zê bakim bêjim Têlî. Xelkê digo law têliya te ne baş î yeka reşa tim Têlî. Min digo yeka enîde qeder li kenê gulbarînê xwînşêrînê bis bi Têlê gerdem bi Xêlî. Çavê reş û belek ji kilê Sibhanî meke Xêlî.